Il-parir huwa dejjem niċċekkjaw taħt l-idejn u 37.5 jew il fuq degree Celsius qed ngħidu sendi huwa deni. Dejjem importanti tar minn fejn ikun ġej id-deni. Għax eh, inut li tikkontrolla d-deni mhm. u jkun hemm xi infection se jgħaddejja u għademmek. Jekk it-tfal ikollhom ħajta deni ma jkunu qed jilabu, jixorbu, jisom mhm. ikunu jagħmlu affarijiet normali, m'hemmx għalfejn bil-fors intuhom il-kalpol per eżempju, babies taħt il-tlet xhur biktar mhm. ikollhom id-deni, dak il-każ importanti ħafna li jmorru dirt l-isptar. Nilqagħkom għal episodju ieħor ta' Kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandna magħna lil Dr. Michelle Boffa li hija tabiba li qed tispeċjalizza fuq it-tfal fil-pedjatrija. Grazzi Michelle tal lqajt l-istedina tiegħi u ġejja tkellimna hawnhekk fuq dan il-podcast. Illum ħan iddiskutu żewġ suġġetti differenti, forsi ftit relatati għax fuħet minnhom ikun hemm eh, f'dak li ħan iddiskutu fl-ewwel parti ta' dal-episodju, għax dal-episodju ħajkun maqsum fit-tnejn. U fl-ewwel parti ħa niddiskutu id-deni li jien naħseb xi ħaġa li tista' tgħid kull tarbija tesperjenza b'xi mod jew ieħor f'ħajjitha. U mbagħad fit-tieni parti ħa niddiskutu il-hand foot and mouth disease li bħalissa tidher li qiegħda eh, komuni mhux ħażin. Mela, eh, ħanibdew l-ewwel parti tad-deni. Tgħidilna ftit qisu x'inhu d-deni u forsi xi kawża li t-tfal jesperjenzaw id-deni? Mela ħaġa grazzi ta' din l-istadina. Id-deni qisu definizzjoni tiegħu huwa meta jkun hemm temperatura ta' aktar minn 37.5 meta mkejjel taħt l-idejn. Ok. Ġifieri qed ngħid hekk speċifikament għax importanti li nagħmluha ċara li t-temperatura dejjem dejjem tkejjel taħt l-idejn. Orra. Għax qabel kienu, eżempju, jżidu jnaqsu skont skont fejn jekk hux fil-ħal jew fil-patata. U kienet tikkrea hekk ħafna konfużjoni, taħwit, u dak li jkun isu kien jitfixkal ħafna x'inhu dan jixmu. Mhm. Dani allura issa biex l-affarijiet ikunu sempliċi, ċari, ħadd ma jitfixkel, dejjem il-parir huwa dejjem niċċekjaw taħt l-idejn u 37.5 jew il-fuq degree Celsius qed ngħidu sendi huwa deni. Tajjeb, ol- ifhem fil-verità taħt l-idejn naħseb hija l-iżjed post sempliċi Eżatt. u l-iżjed post li tfal ħajoqogħdu biex tagħmilhom it-temperatura għax Eżatt. fil-ħal mm, jaf joqgħod- jippruvaw jibsqu għal barra. U ovvjament fil-patata imsieken. Diġà tkun nafsa ta' qalb li trid tagħmilhom is-suppożitorju jekk ma jkunux qed jaċċettaw il-mistura. let alone li toħdilhom it-temperatura. I mean, ti tiżommhom naqra biex tiċċekjalhom taħt idejhom, imma. U hija ma naħseb compared eżatt ma' postijiet oħrajn. Hija iżjed faċli u reliable u. U ma tix nażżaħħom ukoll għax ġost kemm tiżenna għal flok. il-flok. U daqsi. Aw il-termometers dawk li tiskenja l-moħħ. Jiena personali naqra xettika fuqhom, mm. ma nafx tgħidilna inti bħala tabiba L-istess, ifhem, huma ma tantx huma reliable, ġifieri ġieli konna nies li minn moħħhom jibda jaqra mod hawnhekk, mhm. ċaqalqu ftit jaqra mod ieħor. Ok. U mhumiex mod reliable kif tiċċekkja għad-deni. Għax huma nimmaġina peress li m'intix qed tmiss dirett mal-ġilda. Jista' jkun li tuk xi idea. Mhm. Ovvjament, fi żmien meta tkun fi żmien il-COVID kun jżgħuhom ħafna, ħabba li ma kienx hemm kuntatt dirett, ġifieri tifhem għalfejn kienu jintużaw, imma issa in this day and age mhumiex mod reliable kif tiċċekkja għat-temperatura. Fil-fatt ivarjaw ħafna readings jekk tiċċekkja, ġi sekondu wara terġa' tiċċekkja, ma terġa' tiċċekkja bija mhux daqshekk reliable. Xi daħjar dejjem taħt l-idej, 37.5 il fuq u Ek, u xorta, xorta malajr jaqraw. Eżatt, digitali malajr jaqraw. 10 seconds Eżatt. U eh, l-oħrajn fil-verità nqataw kważi, ma kien hemm żmien li kienu bil-Mercury. Eżatt, eżatt. Imma llum il-ġurnata ma xorta Mercury free, però ovvjament id-digital huma ħafna iktar easy to use, id-doqlok u l-esta. Mela, id-deni huwa ħanejdu hekk jekk ma jkunx ikkontrollat huwa xi daqsxejn perikoluż u xek. Iktar mill-li perikoluż, ibeżza ħafna l-nies. Jena jbeżżani għavol għandi background ta' medicina. U essaċ id-deni u jisu parti mill- mill-respons tal-ġisem biex jġilet kontra l-infections mhm. jew whatever inflammazzjoni li tkun għaddejja fil-ġisem. Ġifri għandu benefiċċji huwa huwa hemm għal raġuni huwa ftit bżonn jus sintendi meta jkun hemm deni għoli kollu l-implikazzjonijiet tiegħu, mhm. ġifri iktar per esempio jekk ikun hemm ftit deni baxx, jaf li jkun bżonjux biex tiġġieled kontra dik l-infection. All right. Issa iktar milli perikolus per se, id-deni mhux se jkollu effetti ħżiena. All right. Imma jekk ikun hemm tfal li jkollhom deni is-soltu denjoli, per mhux bil-fors jaf ħabba fid-deni ikunu eżempju irritabbli, ikunu jisom mhux interessati fl-affarijiet li ikunu għati mhm. jagħmlu normali, u dawk l-affarijiet jistgħu jkunu naqra jisom jinkwetawhom il-ġenituri mhm. bir-raġun. Mhm. Ma deni per se, per se mhuwiex perikolus, imma iktar perikolus minn xiex ikun qed jikkawża d-deni. Jekk ovvjament hemm xi infection, pereżempju, għaddejja li tkawża d-deni, tara x'inhi u tittratta. Ok, żgur għax tajjeb ngħidu li d-deni ħafna drabi joħroġ meta jkun hemm infection. Eżatt, hemm raġunijiet oħrajn għal fejn jistaħħeġ id-deni ma' maġġor parti mhm. ta' tfal li kollhom id-deni għax ikollhom xi ta' infection, jew virus jew bakterja. Mhm. Dawk jisom l-iktar affarijiet komuni. L-iktar komuni, u forse meta jkun hemm teething ma' xorta mhux id-deni, mhux id-deni kbir. Mhuwiex bit-teething, ħafna nies għandhom din misconception li mhm. jikawza d-deni, imma għana bħala tobba għatma nejdu isma d-deni kien ħabba teething, soltu dejjem ikun hemm xi ħaġa li tkun għaddejja li tkun qed tikkawża d-deni. Jiena mill-esperjenza tiegħi bħala teething meta jkun meta jitla nofti d-deni jkun very very mild li dak it-tip. Mhux se jkollhom deni. 37.7 pereżempju, ġifieri ngħidu borderline. Li mbagħad hekk jibqa' jogħla ngħid orrejt mela hemm xi ħaġa Tfittex oħra. eżatt xi jista' jkun ikun qed jikkawża. Hemm xi hemm xi virus jew infection ovvjament on top of it għax Eżatt. meta meta jkun persef jaqsam senna tkun vera vera short lived il-ħaġa. Ħanejtek jekk tkun ġeja mit Aħna short ifhem meta ngħidu deni qed ngħidu għal reading li jkun konsistenti, jiġifieri li jibqa' hemm kind of, so jekk immarka ftit u mbagħad niżel forsi ta' min terġ tiċċekkja x'forsi mhux vera kien hemm. Ah, jista' jkun ukoll, jista' jkun ukoll. Ehm, hemm xi temperatura tad-deni jew pereżempju età li għandna nirreferu eh, mill-ewwel il-ġenituri bit-tfal l-isptar? Mela, il-babies storja separata se nitkellmu fuqhom ukoll. Imma ehm, normalment il-ġenituri ngħidulhom biex huma jieħdu t-tfal tagħhom l-isptar wan jekk huma inkwetati, ġenituri kun jaf meta jkun hemm xi ħaġa mhm. ħażina. Mhux tas-soltu. Eżatt, eżatt. Jew inkella, pereżempju, jekk it-tfal ikollhom id-deni, jekk it-tfal ikollhom id-deni jkollhom xi ħaġa ovvja minn fejn ikun ġej id-deni u mhm. jkun kollox under control u jkunu bejn l-episodji għad-deni jkunu għat jilabu, jkunu għat jixorbu, jisu l-affarijiet tas-soltu, that's okay, għandi mhm. kan ovvjament ċerta jagħmlu tajjeb li jmorru għand tabib biex jaraw tipo minn fejn ikun ġej id-deni. Ma jekk eżempju jibqgħu numru ta' jiem bid-deni speċjalment jekk idumu iktar minn dawk il-tlett ijiem jisu. Jew ħames ijiem. U ma jkunx hemm x'imkien ċar minn fejn ikun ġej id-deni jew pereżempju jekk bejn l-episodji tad-deni jkunu mhux qed jirritornaw għal normali. Okay. Jew jekk ikun hemm xi sintomi oħrajn se ma jkunux qed jixorbu, inaqsu fil-pipi, jkollhom in-nifs jaġġel, jiġifieri qisu l-istampa kollha kollha f'salt. U li semmejt tal-babies, baby story differenti, għax meta l-babies taħt il-kleċċur biktar mhm. kollhom id-deni, dak il-każ importanti ħafna li jmorru dirt l-isptar. Mill-ewwel, jiġifieri malli malli t-tarbija ġiet immarkata bid-deni. Eżatt, meta jkunu taħt il-tliet xhur importanti. Idealment, l- l-isptar l-ewwel mhux pereżempju f'xi private Might pediatric. as well, għax xorta ħajbatu għam l-isptar. Xorta jiġifieri ħajbatek it's l-isptar, so safe might as time. well ma titlifx Eżatt, minu tmur mill-ewwel eżatt, hemmhekk. eżatt. Il- Naħseb hemm xi emerġenza tal-pedjatrija. hawn. Eżatt, eżatt. Tajjeb. Ir-raġuni għax meta l-babies ikunu daqshekk żgħar, is-sintomi ma jkunux daqshekk ċari. Ok. U jekk per eżempju infections oħrajn jistgħu jkunu serji, per eżempju affarijiet bħal l-ħars qatt meningitis, ċertu infections fid-dem, fil-bri, forsi f'tifel jew tifla ikbar ikollhom is-sintomi li jkunu naqra iktar speċifiċi fil-babies iż-żgħar, jaf mhm. ma jkunx hemm dawk is-sintomi jkun hemm dan ibiss. Ġifieri meta jkollna babies daqshekk żgħar, importanti li jmorru l-isptar, mhm. u mbagħad jinvistom xi ħadd u jekk jara li vera jkun hemm deni, iżomhom l-isptar jisirulhom it-testijiet. Eżatt. Ġifieri t-testijiet għalhekk isiru għax is-sintomi jkunu iktar ġeneriċi. Allura eżatt. Ikunu iktar ġeneriċi u eh, tfal ta' dik l-età jkunu iktar at risk biex laqtu xi infections serji, speċjalment dawk li jkun għadhom ma bdewx il-vaccines. Eh, kont ħanajdlek, taħt ix-xarejn il-vaccines ma jkunux għadhom. Taħt il-tlet xhur, imma speċjalment, speċjalment taħt ix-xarejn. Żgur. U qed insemmu l-vaccines, il-vaccine huma wkoll xi ħaġa li tista' tikkawża d-deni. Eżatt, eżatt. L-istess deni short lived din id-darba, mhux deni li ħajb għaddej għal tliet ijiem. Eżatt, eżatt. Mod speċjali hemm waħda l-Bexero tħobb ittella' d-deni mhm. ehm, Imma wkoll jista' jkun id-deni. Eżatt, il-maġġoranza tal-vaccines jistgħu jikkawżaw id-deni. Mhux bil-fors. L-istess, ġifieri jekk naraw li id-deni jibqa' jippersisti without an explanation, huwa importanti dak li jkun jieħu lit-tifel jew it-tifla tiegħu għand tabib biex jinvestah. Li semmejna l-vaccines, tagħmel sens illi malli ħal vaccine intih pereżempju suppożitorju jew kuċċarina kalpol jew għandi nistenna Memx jisu right or wrong, mhm. hija preferenza ta' dak li jkun. Tista, mhm. imma importanti jekk tħatati xi ħaġa, deni xorta tibqa' Ġifri, jek għatati eżempju xie kuċċarina kal-pol mhm. mal-vaksin, xorta importanti li wara jisek iżżom majniħ fuq. U zgur, t-monitorja, t-monitorja. Ma darriz inta right or wrong, pero teknikament jekk it-tfal taħt il-tlet xhur ikollhom id-dan jiġri anke jekk ikun ħadu l-vaksin xorta huwa importanti li imur l-isptar. Stra, all right. Għaxġiri kolna tfal li, eżempju, jitlallom id-deni kombinazzjoni kun għadhom kif ħadu vaccine. Namlu l-om il-testijiet un sibu li kun eżempju infection fil-pipi. Mux ħaġa, miex ħaġa mux komuni, ġifiri ġili. Strina, all right, l-allu. Jina kelli l-impressjoni li per eżempju kun ħadu vaccine, it's okay, ħadu l-vaccine, imma l-allu. Meta jkunu taħt il-klet xur xorta ma importanti li they go to hospital, get seen, u jisiru test. U għax taħt tliet xhur fil-verità il-mediċina. Infatti kollna ħafna babies, fortunatament ikollhom bżonn joqogħdu ftit jiem l-isptar għax imbagħad ma li jiġu l-emerġenza mhm. u nagħmlulhom it-testijiet insomma ikollhom bżonn joqogħdu l-isptar. U eventualment jirriżulta ma jkun xejn, mm. imma jkun hemm oħrajn li jirriżulta jkollhom infections. So importanti. Issa, dan japplika ovvjament għal tfal over 3 months, u speċjalment li jkunu jafu diġà mill-pedjatra x'doża jridu, jew forsi minnant l-ispiżjar, jew mant it-tabib tal-familja, x'doża jridu jagħtu lit-tfal. X'jistgħu jagħmlu? Mhm. Mhux bil-fors mediċina biss. Il-ġenituri jekk sabu li id-deni li tfal forsi sakemm imorru għand il-pedjatra jgħidu sabu l-om id-deni fil-ħodu, il-pedjatra għandu appuntament wara nofsinhar. Ħalluhom bid-deni, jistennew jarhom it-tabib jew jistgħu jagħmlu xi ħaġa d-dar biex jibdew jgħinu tfal. Mela, hemm once li jkunu sabu d-deni, jistgħu jibdew jikkontrollawh. Però hemm fissazzjoni li bil-fors kikun hemm ħajta żgħira deni bil-fors tagħti xi ħaġa mhm. li mhijiex dejjem korretta għax kif għadna aħna huwa parti mir-respons tal-ġisem biex iġġieled kontra l-infections, għax għana ngħidu l-iktar komuni l-infections. Mhm. Jiġifieri, jekk it-tfal ikollhom ħajta ma jkunu qed jilabu, jixorbu, jisom mhm. ikunu jagħmlu affarijiet normali, m'hemmx għalfejn bil-fors intuhom il-kalpol per eżempju. Ok. Imma jekk it-tfal ikunu jidru li jkunu mdejqin, ma tantx ikunu jisom iridu jixorbu, ma jkunx interessati, eżatt. Ma jagħmlux Dak il-każ importanti li nagħtu affarijiet għad-deni. Issa, waħda mill-affarijiet mhux mediċina tajjeb li nippuxjaw u nkunu ċerti jkun qed jixorbu għax dak one huwa importanti għax meta jkollhom id-deni tfal jitilfu l-ilma ħabba li jkunu qed mhm, jerqu. Mhm. U tu jgħin meta jkunu jisom hydrated sew it-tfal ħajjin biex nżommu temperatura kemm jista' jkun jisu inċek. Eżatt. Tu dik waħda. Mbagħad hemm il-mediċini u mediċini jisu Hemm tnejn l-iktar komuni li jingħataw għad-deni. So, ovvjament ikun hemm xi sitwazzjonijiet fej forsi ma jkunux appropriate għal dik it-tifel jew tifel jkollhom xi kondizzjonijiet, imma mbagħad ovvjament dak ikunu jdu jaraw mat-tabib tagħhom. Dejjem jiċċekkjaw eżatt. In ġenerali hemm tnejn li huma il-paracetamol, ġifieri bħal kalpol, u l-ibuprofen tipo bħal neurofen. Bħal neurofen, eżatt. u jisu s-soltu l-first line natu l-paracetamol u jekk ma jkunx bizzejiet mbagħad natu l-ibuprofen. Imma jekk natu s-second line l-ibuprofen importanti importanti iktar u iktar li kunat jixorbu sew it-tfal mhm. għax inkella jista' jkollu naqra effetti ħżina fuq il-kliewi. Ok. Ma mens li kunat jixorbu sew dawk huma jisom treatments. Tajjeb ħafna tajjeb. Semmejna ħajta deni. Sewa. Meta ngħidu ħajta deni, jiena niftakar fl-antik, meta konna nużaw il-Fahrenheit, kienu jgħidu 99 ħajta deni. Iktar minn 100 deni ta' żiemel, eżempju. 101 deni ta' żiemel għaddu. Issa, eh, ma tantx għadhom jintużaw daw it-termini llum il-ġurnata, għax ovvjament ukoll qed nużaw iktar id-degrees Celsius għalkemm hawn min ikun irida bin-99 u l-100, ħafna nies saru iktar komdi bil-degrees Celsius. Qisu, meta jitqies li huwa deni baxx, ħa ħalli iktar ma ngħidu deni ħafif. Ara, naqra mistoqsija triki għax fil-verità il-numru tat-temperatura mhux bil-fors jirrefletti xi jkun għaddej, trid tara kollox, kollox ma kollox. Tara anke t-tifel jew it-tifla kif tiġi pruva. U l-istorja kollha kif inhi. Imma ġeneralment qisu minn 38 l-isfel jitqis bħala deni baxx, u 38 il-fuq, zin dejjem fuq il-37.5, u minn 38 il-fuq deni iktar oli. Ma tiħol picture kollha f'salt. U meta zebbi ġili kien hemm deni ta' 40. Ġili kun hemm hija iktar. Jina darba tifel tela 39.9 u għatma, għazin għatma rajtek u tiex kam il-penik jgħid. U beda jixxejkja ħafna. Dak normali li jixxejkjaw. So, ġiri meta jkollhom id-deni, jkollhom children drivers jgħidu la biex jkun għaxħet jibbeżani. Dak il-ħin naf li fil-verità is-sintomi ta' aċċessjonijiet jew fits forsi kif jafu għom in-nies huma differenti, imma dak il-ħin. Dak il-ħin tuħu għata, imma l-importanti dak il-ħin tara li t-prova tkellmu tara li tkellmek lura biex inti kif semmejt inti. Imma ta' kunu babies, dak inżajr, għet najdu kien inqas minn wan, jien dak il-ħin xerajtu xejk jaqbat bir-raġel għatlu pabbi bġama ħamurru l-isptar. Għaddej nibżal ħajti xfit. Għandek raġun, għandek raġun. U meta għal-kem għal-kem ħanajtek jiena għandi ftit background, xorta meta jkunu tijaj moħi jgħafe eh, blenk. Ma ma nibqax naħseb li ngħid aħjar aħjar immur Però meta jkunu shaking ħabba din xi kultant diffiċli, xi kultant laqqas aħna fis-sens meta narawhom l-isptar ma nkunu ċerti mija fil-mija eh, ikun hemm naqra overlap u ma tkunx rajta inti stess mill-istorja xi kultant naqra diffiċli biex tkun taf. U ġieli eżempju nagħmlu investigazzjonijiet tal deċessjonijiet u mbagħad tipo isu worst case scenario kind of. Imma inti jekk għandek tifel jew tifla li jkun qed jitrijet ħabba d-deni, mhm. jekk huwa tifel kbir, tipprova tkellmu tara jekk ma jkellmekx lura. Imma jekk huwa baby, tkun qed tara jisu jekk huwa jagħmel xi contact. Eżatt jagħmel xi contact, ikux qed jirrispondi għal leħnek, jekk hux out of it, kind of very mm, broadly mm, speaking, mm, però jkun hemm xi dubju ovvjament dejjem importanti li

Hemm aċċessjonijiet li m'għandhomx jaqsmu mad-deni. Eżatt. Imma mbagħad l-aċċessjonijiet tad-deni li jisom l-iktar komuni bej 2 to 6 years hekk. Ok. U dawk jiġru mhux ġast għax ikun hemm deni, ġifri għalhekk l-ewwel semmejtlek m'għadniex nagħtu daqshekk daqshekk daqshekk każ tan-numru tad-deni. All right. Ma jiġrux għax bil-forsi kollok deni ta' 40 jew għax kollok deni ta' 39, imma jiġru ħabba jkun hemm bidla malajr fit-temperatura tal-moħħ. Ġifieri. All right. Ġieli jkun sorry, aċċessjonijiet tad-deni u d-deni ikun baxx, ġieli tiġri. Istra, ġifieri mhux bilfors irid ikun pereżempju jaqbeż it-39 naf ikun 38.2. Jista' jkun. Okej. Tiġri ħabba hekk rapid change eżatt. In temperature. Eżatt. Ġifieri essaġġ m'hemm xejn qabel ma tkun ġrat l-ewwel waħda li tista' tagħmel biex tippreveniha. Imma Mhix qisha proven ma' tfal li għandhom tendence għax imbagħad meta jkun hemm xi ħadd li jkollu aċċessjoni tad-deni jista' jkun li jerġa' jkollhom fil-futur. Mhux bil-fors, mhux kollha. Ġieli jkun hemm min ikollu waħda u daqshekk. Ġieli jkun hemm min ikollu tendenza. Trid timmonitorja aktar meta jkun hemm id-deni naħseb. Eżatt, imma s-soltu ngħidulhom lill-ġenituri li jkollhom tfal li ġieli tagħthom waħda bid-deni meta jaraw li ma jifilħux jimmonitorjaw sew id-deni u jtuhom l-affarijiet ta' dan irregolari. Miex proven, ġifiri, kuna min jgħid just monitorja, ma ta' xejn, mbagħad tara kind of. Ma hija ħaġa li forsi tista' tiġri, però jekk dak li jkun qatt ma kellu eċċessjoni ta' deni, m'hemm xejn li tista' tagħmel biex tipprevenija. Fimti. U kif ħajindunaw il-ġenituri li t-tifel jew it-tifla jista' jkun li qed jesperjenza aċċessjoni tad-deni? So li semmejna l-ewwel jiġifieri li ma jkunx hemm responsiveness. Eżatt, eżatt. Mela normalment ikun hemm xtib ta' shaking. Ok. Mhux bil-fors hemm tipijiet oħrajn ta' ċessjonijiet li migrant jiċċassaw. Imma l-iktar jew jagħmlu ċertu movimenti strambi, imma l-iktar komuni relatata ma' d-deni jkunu shaking movements. Ok. Ikunu hekk jisom naqra b'saħħithom. Mhm. U ma jkunux qed jirrispondu l-ġenituri tagħhom. Eżatt, eżatt. Normalment idumu ftit sekondi jew ftit minuti. Ok. U mbagħad wara, jiġifieri once li tgħaddi l-aċċessjoni, ikunu riqdin iktar mis-soltu, jkunu għajjinin, jagħmlu dik il-kwart ta' xi minuta jisom. Alright, jisom mħedlin. Eżatt, eżatt, eżatt. Alright. Issa, jekk tifel jew jekk xi ħadd ikollu aċċessjoni ta' deni l-ewwel darba, importanti li xorta jittieħed l-isptar. Għax Ovvjament, irridu jisirulu xi testijiet biex mhm. jaraw li kollox sew. Mhm. U meta tkun l-ewwel darba, normalment iżommu għom l-isptar, jamlu l observation biex jaraw li mhux se jerġa' jtuhom. Imma ma jispjegaw l il-ġenituri x'għandhom jagħmlu jekk terġa' tiġi. Kasi terġa' tiġi. tkun li tiġi. Alright, ok. U mbagħad eh, dawn jibqgħu batu bihom jew eventually jaf joħorġu minnha. Normalment isu between 2 to 6 years. Ok. Jista' jkunu ftit iżgħar, jista' jkunu ftit ikbar, imma ġeneralment meta jkun aċċessjonijiet ta' deni jikbru minnhom. Ah, joħorġu minnhom, joħorġu minnhom. Imma jkun hemm xi tfal li eżempju eventualment joħorġu l-om l-aċċessjonijiet mux relatati ma' d-deni, imma xumma jkollhom tendenza. Ġifri, jisu jkunu tu separate things, imma l-iktar komuni, ġifri l-aċċessjonijiet ta' d-deni sempliċi biex nejdu għek, mhm. joħorġu minnom un baħt ma' tajjeb. Tant laħjar. Issa bħala apparti li ntuhom il-mediċina, dejjem nistgħu ngħinuhom pereżempju nilbsuhom ftit ħwejjeġ, forsi xi banju fietel, issa di tkun naqa' diffiċli fix-xitwa. Mm. Aħna ara dawn l-affarijiet jisom mhux daqshekk daqshekk proven, l-iktar importanti just they don't overdress them. Okay. Jisilbsu comfortable clothes. All right. Il-tapet sponging li semmejt inti mhm. li xalabhom eżempju mhm. bl-ilma li kun fitel. mhuwiex mhuwiex se jagħmel ħsara, ma fl-istess ħin mhuwiex proven li jnaqqas id-deni. Xi kultant tkun naqra comforting ukoll, ġifieri m'hemmx ħsara, sakemm ma tagħmilhomx bil makiesa imma essaċ. U ġi essaċ mhux jisu treatment li ħajn iżżel id-deni. Jiena li żjed per eżempju jekk it-tifel qed jikpi u ngħid mela m'hemmx tagħmel ħajn kolli naħslu b'naqra il-masħun. Mhm. Mhux ħala nkun qed nagħmel ħsara jekk naħslu bil-masħun u kollu d-deni.

dħun li jixorbu. Importanti li jixorbu. Importanti li jixorbu. L-importanti li jżommu ruħom hydrated. Eżatt, eżatt. Tajjeb ħafna. Eh, mina naħseb illi bħala deni ħaġa oħra ħanejt. Mela. Semmejnija tal-ewwel imma ġast importanti, fejn aħna nitkellmu ħafna fuq id-deni, imma dejjem importanti tar minn fejn ikun ġej id-deni. Għax inutli tikkontrolla d-deni mhm. u jkun hemm xi infection se jgħaddejja u għademmek. Ġifieri dak li jkun jikkontrolla d-deni mhm. imma at some point early on importanti li jinvistaħ tabib. Tabib, Għalli jaraw mi fej jkun ġej d-deni se kemm huma mhumiex konvinti eżempju jgħidu isma' ovvja għandu riħ u forsi jixtiequ jistennew, fair enough. Mhm. Imma fil-situazzjonijiet l-oħrajn, importanti tkun tara minn fejn ikun ġej. U żgur, il għaliex meta jkun hemm infection, infection treat, antibiotics qed tkun ikkawżata bil-bakterja. Eżatt, eżatt. Il-maġġor parti ta' infections huma viral. Huma viral. Il-maġġor parti ta' infections m'għandhomx bżonn antibiotics. Imma jekk ikun hemm dawk l-infections li jkunu kkawżati minn bakterja, mbagħad dawk ikunu jiġu trattati b'antibiotics. Eżatt, eżatt. U tinduna x'ħafna drabi jdumu jġibdu iktar. Eżatt, eżatt. Jew inkella jgħaddilhom u mbagħad jerġgħu jibdew. Normalment jekk xi ħadd ikollu d-deni ma jkollu sintomi ċari tar-riħ ma jkunx baby, għadna jek ikun baby mhm. ta' tliet xhur, anke jek kollu sintomi ċari, titħdu l-isptar. Titħdu l-isptar. Ġifieri jekk ikun hemm xi ħaġa ovvja u d-deni xwat jinżel eh, bil-affajt li teħd deni mhm. in between ikun tajjeb, għat jixrob hemm xaffajt oħrajn qed jinkwetaw. Dak il-każ jistgħu jimmaneġġjaw dar normali. All right. Kieku kien hemm affarijiet oħrajn iktar worrying, irid jarhom jew tabib jew jekk huma iktar inkwetati. Eżatt, speċjalment jekk it-tfal qegħdin mitluqin. Ħalli għandi normalment meta forsi jkunu ma jifilħux. L-importanti li meta jgħaddi d-deni jirritorna għan normali, ġifieri jekk jgħaddi d-deni u jkun għadhom mitluqin jew il-behavior ma tkunx. Alright, ġifieri jekk pereżempju ħadu l-kalpol mhm. Iċċekjalilhom it-temperatura u ġiet normali. Eżatt. You would expect li li l-behavior bej wieħed u ieħor. Bej wieħed u ieħor. Ovvjament ħajkun qed jilagħbu ftit inqas mis-soltu għax. U jaf jiklu inqas mis-soltu wkoll. Eżatt, eżatt. U rigward l-ikel, I mean normal se jkun filħux ma jiklux it-tfal, importanti li jkun qed jixorbu. Fil-verità anke aħna l-kbar, jiġifieri meta tkun ma nifilħux, forsi ma jkunux abtit nagħmlu l-activities kollha li jkollna f'moħħna, naqsu ftit l-abtit, jiġifieri it's very normal. At the end of the day, il-gut feeling imma tal-ġenituri s-soltu huwa korrett, ġifieri jekk huma inkwetati li mhm. this is out of, out of the norm, tipo, f'dak il-każ mela they need to seek further help. Għax jifem il-ġenitur naħseb huma li zjed nies. Eżatt, għax huma jkunu jafu li tfal tarbija għax jar eh, ikunu magħhom il-ħin kollu, ġifieri jafu l-behavior normalment tat-tifel jew tifla tagħhom kif tkun, ġifieri eh, meta tarhom meta tarhom mitluqin. Tista' tgħid, all right. Issa, eh, l-aħħar ħaġa eh, li forsi tajb insemmuha jiena ġili tellajt charts ukoll tal ta' doses tal-paracetamol ibuprofen. Imma ġili jkun hemm min isaqsi jekk tistax toħodhom flimkien, forsi tikkonferma naqar inti mhm. ġili kun jisimgħu għamant it-tabiba wkoll li l-ibuprofen u l-paracetamol jistgħu jittieħdu. Eżatt, huma ġiex affarijiet, huma ġiex affarijiet differenti. Differenti. Il-first line dejjem paracetamol kif għadna, imma ġili jkun hemm bżonn li jittieħdu t-tnejn li huma biex innaqsu d-deni. U żgur. U ġili jkun hemm bżonn li jingħataw flimkien. Ġili eżempju jagħtuhom in between doza ek, doza ek, mhm. biex jisu mhm. t-kaveri ġurnata sħiħa, imma jistaw jena taw fl-imkien u kol. L-importanti, bla ibuprofen li tkun tixrob kif għadna l Eżat, ħabba l-bicċa xol tal-kliwi. Ġifiri, jek per eżempju il-tifla tajta il-kalpol. U jien naf, per eżempju, normalment. Tistenna si għasatejn, eżatt, or rajt biex tara jek nizilx, u jek ma nizilx ħanat f'dak il-kas il-jura fem. Umbat mill-ewel doza tal-paracetamol ħanħalli erba sijat, jew sitta. Jew sitt sijat, għax umbat ġurnat ma tistax tagħti iktar, xi normalment. Four doses. U tan jura fem dik edha every 6 to 8 hours. Every 8 hours, eżatt. Imma not more than 3 doses. Għalek, għalek. So biex nħallu għam jisom spread out. Arts. U ħaġa oħra li ma semmejniex imma din hija isu general knowledge meta jkollhom Danny another thing to look out for rashes issa. Eżatt, iwa xa importanti fil-verità. Ħafna rashes li jkollhom it-tfal li jkollhom id-Danny huma assolutament xejn ta' nkwiet, ikunu relatati ma' viruses, imma jkun hemm xi rashes li tipprova ġebbet il-ġilda u ma jitilqux jibqgħu hekk jidru. Dak il-każ importanti li jarom tabib, għalli jaraw jek mux rex inkwetanti. Alright, tajjeb ħafna. Jirrifletti xaġa ktar serja. Alright, għax ħafna drabi meta jkun rax ta' deni dak il-pono tirqaq homor, xinħata fas il-ġilda. Jitilqu ma tjerġaw jiġu. Un baċin titlaq ħaterġa tarom jihmaru bil-mod. Tajjeb, alright. U ġili ġili jajdulom u kollu taf tuża xiriga. biex tkun tista' tara sew. Iħta tazza. Jew fil-verità jekk ikollok tifel jew tifla jgħid u jwers ma tantx ħajħallu. U hija ma biex forsi jekk hawn bidgħat biex tfal naqrik ikun amma ħafna tabet ikun ma jifilħux kollha mid-den ukoll. Ikunu aktar melu tfal. Iġifieri jafa ħalluk tuża xi riga biex tara jekk x'intafas il-ponot jitilqux. Tajjeb. Dak meta ikun hemm suspetti ta' xi meningitis għax dan huwa rrexxu li meta ma jitlaqx ħafna jista' eh, jkun li jkun bil-fors, ma dak l-inkwiet, xfir dak ir-raġuni, dik ir-raġuni għalfej trid tal Dak isir xi test partikolari jew tal-massins ta' tad-daru. Iwa, imma skont mela għal-meningitis isiru testijiet mhm. bħal madna tal-babies, mhm. ġifieri isiru testijiet biex niċċekjaw jekk hemmx evidence ta' meningitis u jingħata treatment. Mhm. Meta jkun ħareġ ir-rash hekk mhux dejjem ikun safe biex tagħmel it-test tal-ilma tad-dar. All right, okay. Skont f'liema stat ikun jew tkun it-tifla. Okay. Għax meta jkun hemm dak it-tip ta' rash jirrefletti jisu l-infection li jkun fid-dem ukoll. L-istess infection għal meningitis, naqra mhm. komplikata biex nispjega. Oh, hija Imma mhm. meta nkun qed nissuspettaw li jkun hemm meningitis imma ma jkunx hemm xi raġuni oħrajn li ħabba fija ma tkunx ti tagħmel it-test tad-dar, mhm. iva dak huwa t-test li jkun irid isir. All right. Jiena li żjed li semmejta din Għax ovvjament, meta speċjalment ikun hemm trabi taħt tliet xhur, dan test naħseb kważi dejjem isir meta jkun hemm id-denju. Eżatt, issa meta jkun hemm trabi taħt tliet xhur, jekk ikunu eżempju tliet xhur nieqes ftit u jkollhom xi ħaġa vera vera ovvja, ġieli ma nagħmlux it-testijiet kollha. Xorta nżommu l-isptar, mhm. nimmonitorjaw, nagħmlu ftit testijiet ikun normali ġast nimmonitorjaw. Mhm. Imma jekk eżempju ikun qed jinkwetawna x'ikunu irritabbli jew speċjalment jekk ikunu anka xarejn u inqas mhm. isiru t-testijiet kollha, testijiet kollha jekk trid niddiskutu x'inhuma. Nistgħu nsemmuhom biex il-ġenituri ħossom informati u forsi kif taqbad tgħid, mhux jimlew moħħhom x'ngħidlu ma doffi ħajamlu ta' dara, mela ma doffi x'għandha t-tifla. It's part of the normal routine. Tina soltu dejjem ngħidilhom. Li jsiru taħt ix-xarejn pereżempju. Taħt il-tliet xhur fil-maġġor parti nieħduhom kollha. Ġieli jkun hemm xi eċċessjonijiet, imma maġġor parti nieħduhom ovvjament min ikun qed jinvista lit-tifel jew tifla huma jieħdu il-final decision. Ma il-package is-sortu nagħmluh kollu. Tajjeb. U jinvolvi jittieħdu xi blood tests. Okay. Jittieħed sample tal-pipi u sample tal-pipi normalment nieħduh b'kateter ġifieri jkollna pajp tal-plastik. Okay. Daħluh u nħorġuh mhm. u nieħdu samples. Mhm. Jittieħed x-ray ta' sider biex naraw chest infections. Tajjeb. jittieħdu swabs mill-imnieħer biex jittestjaw għal viruses. Tajjeb. U jittieħed test tal-ilma tad-dar li da jkun jinvolvi labra rqiqa. Ok. Daħala nżommu l-baby f'pożizzjoni partikolari, mhm. daħal dil-labra, tieħu il-containers eżatt bis-samples tal-ilma tad-dar, toħroġ il-labra, Nisprejjaw xi ħaġa biex inkunu biex talaq sew il-ġilda. Tajjeb. Nagħmlu stick u daqshekk. U dik l-istorja. U mbagħad once li nkun għamilna dawk it-testijiet nibdew antibiotics għax aħna f'din l-età kif għadna s-sintomi jkunu vagi, allura aħna jsu dejjem Ok. worst case scenario u nittrattaw bl-antibiotics f'dan il-każijiet. Jiġifieri f'daw eh, meta jkunu taħt em, it-tliet xhur kważi dejjem tibdew xi tip ta' antibiotic. Jekk nagħmlu dawn it-testijiet Jekk kollha, nagħmlu dawn it-testijiet ġifieri kollha. Mhm. għandna suspett li jista' jkun ħabba l-età, iva jingħataw l-antibiotics. Qabel joħroġ ir-riżultat. Qabel joħroġ ir-riżultat. Tibdew jisu bħala preventative treatment. Eżatt, imbagħad once li jibdew joħorġu r-riżultati, jekk ikun hemm xi ħaġa mhux normali, tittejler jgħisu trattament għal dik il-ħaġa. Jekk joħroġ kollox normali, mbagħad jitwaqfu bil-mod once li jibdew joħorġu r-riżultati. Tajjeb. Grazzi ħafna, jina naħseb illi tajtna ħafna informazzjoni għaddini li ħatkun ta' gwida għal-ġenituri mo speċjali ta' dawk ta' taħt it-tlet xhur. Għaliex hija xi ħaġa kif taqbattejt, naħseb li tqajjem panik li ikun speċjalment tarbija ta' taħt it-tlet xhur li forsi ma stax tagħtiha l-mediċini kollha, jekk speċjalment ma jkunux ħadu l-vaksin, tajjeb insemmu wkoll li l-meningitis peress semmejni għadha l-aħħar ħafna mill-varjanti li jikkawżaw il-meningitis it-tfal huma prevenuti għax jieħdu l-vaccines. Jiġifieri hija importanti ħafna wkoll li l-ġenituri jimxu mal-iskema tal-vaccinations ħalli ovvjament nevitaw dawn il-mart serji l-qudiem fit-tfal.